Topic ya rena ke ma-alien le batho ba Peru. Ma-alien a e le gore a bitšwa gore ke Pilakara. Pilakara ke lebitso la bona ba tlhasela batho ba Peru. Sa pele a re kwešiše gore na Peru ke naga e feng. Peru ke nngwe ya dinaga tše e le gore di mola South America la bona mo um picture-eng ye nngwe. Badudi ba Peru ke di-mixed race, go ra gore ke mehlobohlobo. Go na le ma-Indians, go na le ma-Spaniards, ma-Spaniards go ra gore ke ba e le gore ba tšwa ba le Spain originally. Go na le Basotho ba e le gore ba ile, ba ile kua, ba išitšwe kua ka nako tšela tša bogologolo, nako tšela makgwa ba e tla ka mo nageng tša rena, ba colonise-a naga tša rena and then ba tšea batho ba rena ba ba iša nageng tša ka kua ntle,

Let's say motho ona ke ena wa ga Williams. Go ra gore surname tša batho ba le dio tšhentšha ba tša ga Williams. Batho ba le mafelelong ba ba ba feletša ba lebala gore na ka na bona gae ba tšwa ba le nageng e feng ya Afrika. Ba lebala le language ya bona, ba lebala le mabitso a bona nnete le di-surname tša bona. O tsebe gore ke ntho ke ke ntho ya kgale ene ba gola ba tšofala ba tlhokofala bokoko wa rena borakgolo wa rena jwalo le jwalo ba bile le bana jwalo jwalo mafeletšo ebile ba kore batho ba le ba lebetše setšo sa bona ke kweša gore mohlomong ebile ba be ba bethiwa goba mohlomong go bolaiwa go ka bolela gore go kore go ka bolela ka language ya geno akere goba o kano discussa anything e le gore um ya mana le le mo o tswang gona so that's why batho bale kore ba le stranded ba le frustrated mo nageng tše e le gore gore ba išitšwe di-ancestors tša bona di išitšwe ka kgang so go na le ma-asian go na le batho ba e le gore ba tswa ba le bo europe batho ba go tswa europe ke bona ba le ba re colonise je a kere gana mola bo u k um bo australia bo germany jwalo le jwalo bo russia

okay peru ke naga ye tletšego ka di-landscapes um e tletše ka dithaba e tletše ka di-desert and ebile e kgauswi le the pacific ocean pacific ocean ke nngwe ya di-ocean tše di leng gona mo lefaseng le la rena la earth akere ke nngwe e kgolokgolo ya di-oceans tše di leng gona so yona naga ya peru e gaufi gaufi kudu le the ocean ka ge le e bona mo mo mmepeng Gona mola Peru go na le mohlobo o o bitšwago gore ke the Ikitu, the Ikitu tribe. So ba dula lefelong leo le bitšwago Alto Nanay le e lego leo le lego north east of Lima gana mola Peru. Go ra gore gana mola Peru go na le nago nngwe gape toropong e nngwe ba bitša re ke Lima. Gana mola toropong ya Lima go na le motsana o mongwe ba bitša re ke Alto Nanay. akere ke mo e le gore um ditaba tše ke tlo le botšang tšona di diragala gona mola and then ikithu tribe ba re ba tlhasetšwe ke ma-alien like creatures go na le um di-creature tše dingwe goba batho bangwe ba ba e le gore kore ga ba tshwane le nna le wena ba e le gore ba ka mokgwa mongwe ba tšhoša ba e le gore ba ba tlhasela

ba re ba apere di-protective armor di-armor kere ke diaparo tšela e le gore gantšhi ka nako tšela tša kgale mola go sa lwa ka ka di, di ba re keng um di, di, di sorts go be go apariwa diaparo tša gona gore sorts le e ka o tlhaba nako tše dingwe e se ka napa ya no go bolaya ka speed e ke tšona di-armor tšele gore ba di apere bona batho bana ba ba telele telele ba ba seven feet tall and then ba re ba apere dieta tše di-round round shoes tše e le gore di na le a light ka mo morago ka moke gore go na le lebone mo dieteng tšeo tša gona ba re batho ba maalena ba kgona le go fofa ba re ka mmala ke ba ba silver o ra re ke ba ba silver in color ba apere dieta tše di-round in shape setse ke boletše ba kgona le go floata ba re ba se ba thoma go fofa so um eh, go ba le o ka re ba pressa something mola eh, ntho ela mola seteng sela ka mola morago on that eh, light e, le bonenyane le laleleng ka mola morago ga seeta and then from there ba fofa mola moyeng ba re le difatlhego tsona o ka se kgone go di bona di bonagale kore ba kgona go bona maybe other parts of the body ba bona le tsona diaparo tsone tša ba di apereng o ka re ke tsela tsa batho ba se ba ya ntweng and then go sepela ona ba re ba sepela normally go tshwana le nna le wena ke batho mara ga ba tshwanele kore ba, ba, ba different nyana ba tshoša ba apere tše ba di aperego ba kgona go flote ba kgona go diranye jalo le jalo okay so badudi ba pheru ba re and then ba theile maallianaki lebitso ba re ke the pela karas ka english ba re e ra gore the face pillars wy ba bitsa re ke the face pillars batho ba ke maallianaki ba re ge ba go tshwere fela ba re ba go tloša um letlalo la mo sefahlogong ba tlobola tlhogo kore ba tlobola letlalo lela ka moka la mo sefahlogong gwa šala

and then ba tlhasetše le mosetsana o mongwe o ba na le fifteen years o na le fifteen years o sa phela ke seke ka re o be a o na le fifteen years a kere so kore ga ba o tšea ba o tšea ka tsela e la ba di kore ka re ba ba go utswa kore ba khukhuna ba khukhuna ba o tšea ba go utswa and then ba ya ba dira tše ba di dirang ka wena gore na ba dirang ka matlolo a batho a difatlhego tša batho ga re tsebe so ba rile nako tše e le gore ba tsamaya ba yo ba yo utswa ngwanyanola ngwanyanola wa fifteen years ba re o kgonne go lwa kore o kgonne go kore a sa nape a di o le sa tshoga o kgonne go lwa then mafeletso a kgona go phonyoga a tšhaba mara o ile a phonyoga bane ba ba setse ba ba ba mo gaetše mo mo ganyanenyana mo mo molaleng ba ntšhitše letlalonyana ganyanenyana so ke tšhabile go ntšha di-pictures. So ba re every night di-aliens tšela di a tla di tlo utswa batho. So batho ba kwa nageng ele ebile ga ba sa robala bošego, kudu banna le bana le basadi ga ba sa kgona le go robala. Ba lala ba gadile bana, ba lala ba patroller. And then ba bangwe ba ba badudi ba kua bana le dithunya ka gore mola ba dulang gona ke sort of magaenyana so ke akere mo e le gore ke like go tletse sethokgwa and then ke dintlo tšela tša setšo tšela tša segologolo. a ke re ra bona ebile kgaofi le metsi kgaofi le everything ba tsoma most batho ba kua a ke re kore ba ba sa phela eh, bophelo bola ba segologolo e ke ditoropo tsona di gona most ya batho ba re ba move- ba- ba movile ba nna ditoropong mola kgotse e le gore mola magaeng mola eno ba um le le tribe mara a ena pele batho ba bantšhintšhintšhi ka mokgonowe so bošego ga ba robale ba lela ba ba- ba- ba- ba- ba patrola bošego ba le ka go protectana so nako ngwe a kere batho di-aliens tšela di no tla go ntse go le jalo and then ba e le gore ba na le thunya ba tla leka go thuntšha o mongwe wa batho ba dudi bana kwa o boletša a re o o- o la ntse a thuntšha lealeng le lengwe o re golo tšela di no betha fela tša wela fase kore batho di-aliens tšela a di ko bohloko or mohlomongwe maybe ke di a matšela ba di aperego ke tsona di ba protectang gore le kolo e se ke ya tsenelela we don't know or ke ka mokgwa ba leng ka gona ga re tsebe se ba se dirang ba fofa ga ba se ba fofa ba re ba kgona go fofa up to one meter and then ba re ba floata mo moyeng so nagana o ilwa le motho motho ona ena a floata wena o sepela ka maoto and then ge ba re ba se ba floata so go bonagala light go na le light e nngwe ya tuka kua go bona kua ke ka mokgoleng ka gona so ntho ke a true story ga se papadi ga se mabarebare ke ntho e diragalang ka se sebaka ke story se ke bego ke le tshwaretše sona ke leboga nako ya lena and then ke tlo fela ke le updata ka sona ke a leboga